Bonjour, mäin Numm ass Sylvie Mathieu an ech presentéieren Iech dëse Video. Vill Spaass! Ooh! A wat ass dat doten dann? E Buch! Ooh! Do muss ech eng Blumme dra loossen. Ohoh! Do ass e Rezept dra vun engem gudde Muerte-Nësskuch. Dee maachen ech elo. Lo ginn ech an d'Kichen. Bis geschwënn! Ah, hei ass jo d'Rezept, muer den Nësskuch. A wat gëtt dann dofir gebraucht? 300 Gramm gerappte frësch Muerten, 200 Gramm Zocker, 250 Gramm gerappten Nëss, ee Pak Vanillzocker, 5 Eeër, e bëssche Salz, Zitrounejus, een halwe Pak Bakpolver, eventuell een halwen Téiläffel Kanéil, dat ass Zimt, an eventuell een Iessläffel Rum an 100 Gramm Miel. Aha, dann mol hei d'Rezept. Sylvie, hues du déi Saachen all? Jo. Ok. Hei dann d'Rezept, fir d'éischt rappe mer mol d'Muurten an dann trenne mer d'Eeër. Mir schëdden d'Eewäiss an eng Schossel, dobäi schëdde mer bësse Salz derbäi. Mir mixen dat Ganzt an da kréie mer gudde festen Eewäisschnéi. D'Eewäiss ass eréischt dann fest, Wann ee mam Messer kann dra schneiden. Dee Giel hate mer jo an eng aner Schossel gemaach. An elo huele mer den Zocker an de Vanillzocker an duerno huele mer dann nach den Zitrounejus. an a bëssen Kanéil derbäi an dann gëtt dat alles ganz schaumeg geréiert an zwar e puer Minutte laang. Sou, lo huele mer d'Miel. Mat bësse Bakpolver derbäi an do ass och bësse Salz dran an dat ganzt vermësche mer ganz gutt nach mam Mixer. Dat dauert e bësschen. An da kënne mer och nach do de Rum nach dra schëdden. Sou, elo kommen nach déi 250 Gramm gerappte Nëss derbäi. An dann déi gerappte Wuerzelen, oder Muerte genannt op Lëtzebuergesch. Elo huele mer en holzene Läffel a mir vermëschen dat alles gutt schéi lues. Ma gutt mëss du dat, Oskar! Tipptopp! Gell? Ech kann dat! Jaa! Wann dat do fäerdeg ass, da gëtt den Eeschnëi ganz lues ënnert déi ganz Mass drënner gehuewen. Du mëss dat gutt. Oh, wat hues du dann do op der Nues? Wat hunn ech dann op der Nues? Ma da kuck emol gutt. Wann een domadde fäerdeg ass, dann ass u sech alles gemaach a mir ginn also eng Bakform sichen, dat kann eng ronn sinn oder eng längelzeg, a mir leeën da Bakpapeier do dranner, fir datt näischt ubrennt. Et kann een awer och Fett huelen, Margerine, An d'Backform domatten ausstreichen an dann doropper Panéiermiel drop maachen. Dat ass wéi ee wëll, dat do ass méi eng praktesch Aart a Weis. An da schëdde mer den Deeg ganz lues do dran, ganz lues, sou mëss du dat gutt. Sou, lo stelle mer d'Bak vor mam Deeg an de virgehëtztene Schäffchen. Bei ongeféier 180 Grad Ober Unterhitze a mir baken de Kuch sou plus ou moins 40 bis 45, 50 Minutten, dat hänkt dervun of, do muss een eng Kéier dra picke fir ze kucken an da kann een en eraushuelen. Wat huet et mat deem Picken do op sech? Majo do hëlt een een ee Spiiss. An dann pickt een eng Kéier dran a wann den Deeg net méi dru peche bleift oder drun hänke bleift, dann ass de Kuch gutt. Mee Papagei Oscar an och Kanner, lauschtert gutt no, Dir musst ganz gutt oppassen, wann Der déi Schäffchen Dier opmaacht, do kënnt eng immens Hëtzt eraus, do kann ee sech mol gär verbrennen. Also passt ganz gutt op. Hm, dat richt gudd, ha. Wann een de färdege Kuch dann elo eraushëllt, dann hëllt een deen net einfach sou mat den Hänn, mee mat enger Hänsch, mat engem Topflappen oder mat engem Duch. Also Oskar, ech muss der soen, dee Kuch do, deen s de do gemaach hues, deen ass wierklech super ginn. Dee gesäit immens schéin aus a gutt locker. Ech wëll elo direkt ee Stéck iessen! Nee Oskar, waart na bësse bis dass se e bëssen ofgekillt ass. Et soll een net direkt iessen, well soss kann ee mol de Bauchwéi kréien. Wat een awer nach ka maachen, dat ass bësse Pudderzocker drop schëdden oder eng Glasur aus Schockela maachen an déi driwwer lafe loossen. Dat ass, dat gesäit da ganz gutt aus. Also Kanner ech muss soen dat Buch do dat ass immens flott he an ech kucke mol wat nach dran ass. Do kann een nach, ech gesinn do kann een Äiskaffi maachen, Smoothie, Milkshake, Ice Tea oder wat gesinn ech hei, Tomateketchup, dee kann een och selwer maachen. Oder Tofu-Nussbällercher. Also dat do ass eng Iddi fir nach eng aner Kéier eppes aus deem Buch ze maachen. Wierklech flott! Also hei just eng kleng Erklärung zum Buch, dat Buch heescht E puer Kilo ze vill, Lima Mike. De Mike mam Nonumm Lima geet net méi mat turnen, well hie wéinst sengem Gewiicht gehänselt gëtt. An an dësem Buch fënnt Dir ganz vill Informatiounen iwwer gesond an ofwiesslungsräicht Iessen an natierlech e puer Rezepter. Et sinn och Quizzer dran a vill nëtzlech Infoen. Et sinn nach weider Bicher erauskomm bei LuxArt an. zwar den Alpha Cycle 1 fir déi ganz Kleng, den Alpha Cycle 2 mat sämtlechen Alphabeter vun der ganzer Welt, de Bravo Tony Moroni, ee Buch iwwer d'Verantwortung iwwerhuelen, wou den Tony ee schéine Papagei fiddert mat séissem Popcorn an dee gëtt da krank an da fält en ëm an esou weider. Dann nach e spannende Krimi mam Numm Tatü Tati, lo kënnt de Charly. Dann hu mer nach e Buch Delta, Waasser ass Liewen. Eng Geschicht, déi sech an Afrika ofspillt. Dann hu mer den Echo, eng witzeg Geschicht mat engem klenge léiwe Mupp, deen andauernd fortleeft an eng no där anerer stiicht. Dann hu mer den Mir danze Foxtrott duerch d'Stad Lëtzebuerg, och iwwersat op Franséisch an Englesch. Dann ass nach den Alarm am Golfhotel India do. An dann nach d'Maus Juliette huet iech gewarnt. Dat ass e Buch iwwer Trauer. Dann hu mer nach eben dat hei Buch, E puer Kilo ze vill, Lima Mike. An dann hu mer nach e ganz flott Buch, dat heescht De Papagei Oskar am Altersheim.